Men seni söýýärin. Meniň pikirimçe, iň möhüm bolan zat adamyň daşky gözelligi däl-de, içindäki gözellik. Hawa-hawa, owadan bolupsyň, gelişipdir. Hakyky söýgini men sende tapdym. Edil häzirjik men hem saňa jaň etjek bolup durdum. Özüň jaň edäýdiň-de. Şükür Hudaýa, meniň hem ýagdaýlarym gowy. Bu durmuşda hemmämiziň ýalan gözledigi gaçyp bolmajak hakykat. Käwagt özümizi halas etmek üçin, käte-de bolsa, başga sebäplere görä, ýalan gözlemegi hemmämiz hem edýäris. We bu ýalanlara käte-de ak ýa-da gülgüne reňk berýäris. Ýagny, süýji we kiçijik ýalanlar.

Mesele tehniki enjamlarynda däldi. Ýylan gürlemegiň fiziologiki üýtgemlere itergi berýän esasy çaklamasy näme? Aragatnaşyk ulgamyny ulanýan ýylanlaryň özi näme? Derňew meselesine çemeleşen bolsak, näme etmeli? Psihologiki manyda hyýallarymyzy özümiziň däl-de, bolmak isleýän adamymyz bilen baglanyşdyryp, Özümizi has gowy suratlandyrmak üçin ýalan gözleýäris. Emma beýnimiz düýş görmek bilen meşgullananda, köp signallaryň akmagyna mümkinçilik berýär. Biziň düşünjeli aňymyz aragatnaşygy goşmak bilen konseptual funksiýamyzyň diňe bäş göterimine gözegçilik edýärkä, galan togsan bäş göterimi aňymyzdan çykýar we hakykaty synlamaga esaslanýan edebiýata görä, göz öňüne getirilen tejribelere esaslanýan hekaýalar, hakyky tejribelere esaslanýanlardan hili boýunça tapawutlanýar. Bu şahsy mowzuk hakda ýalan hekaýa döretmegiň iş talap edýändigini we diliň başga bir ulanyşyna sebäp bolýandygyny görkezýär. Lingwistik tekst derňewi diýip atlandyrylýan tehnologiýa aldymyň aň-düşünjesinde şular ýaly umumy dil ulanyşynyň dört görnüşini suratlandyrdy. Geliň, bunlara bilelikde seredeliň. Birinjiden, ýalançylar ýalan gürlänlerinde özlerini az salgylanýarlar. Başgalar hakda has köp ýazýarlar ýa-da gürleşýärler. Köplenç üçünji şahsdan ýalan sözlerini uzaklaşmak we aýyrmak üçin peýdalanýarlar. Has ýasama ýaly bolup görünýär. Mysal üçin, Bu öýde hiç oturylyşyk bolmady ýa-da Men bu ýerde oturylyşyk etmedim. Ikinjiden, ýalançylar has negatiw bolýarlar. Sebäbi biliş derejesinde ýalan gürlemek üçin özlerini günäkär hasaplaýarlar. Üçünjiden, ýalançylar adatça hadysalary ýönekeý sözler bilen suratlandyrýarlar. Sebäbi beýnimiz çylşyrymly ýalan döretmekde kynçylyk çekýär. Höküm we baha bermek beýnimiziň hasaplamagy üçin çylşyrymly zatlar.

Görnüşi ýaly, kakanyň Çagynyň kakasydygyny aç-açan aýdýandygyny bilýärin. Şeýle hem bolsa, haýyş eden haýsydyr bir düşündiriş işi bilen meşgullanmadym. Aýala ýa-da Çagynyň görýän kakasyna her hili töleg tölemäge razy bolmadym ýa-da goldamadym. Görşüňiz ýaly, diňe gysgaça Çaga meniňki däl diýmegiň ýerine, gaty uzyn, sözlem bilen aýdýar. Beýleki adamlara ady bilen ýüzlenmeýär, ýerine şol çaga ol, şol aýal ýa-da görünýän kaka diýýär. Indi atalygy kabul edende näme diýmelidigini göreliň. Men Küýüniň kakasy, oňa mynasyp söýgi we goldaw bermek üçin elimden gelenini ederin. Bu jümle gysga we gönüden-göni, çaganyň adyna jaň edýär we durmuşynda oýnaýan roluna üns çekýär. Onda bu ýalan gözlemek usullaryny durmuşyňyzda nädip ulanyp bilersiňiz? Ilki bilen, gündelik duş gelýän ýalanlarymyzyň köpüsiniň bu mysallardan has çynlakaýdygyny, hatda zyýansyz bolup biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şeýle-de bolsa, hakykaty açyp görkezýän negatiw dil, ýönekeý düşündirişler we çylşyrymly aňlatmalar ýaly maslahatlar diňe artykmaç bahadan, netijesiz önümden ýa-da elhenç gatnaşyklardan gaça durmaga kömek edip biler.

Ýalan bilen çynyň arasy dört barmak diýýänler. Eşden gulak ýalan. Ynan gören gözede. Ýöne indi aktýorlar, durmuşda ýa-da ekranda, aldýarlar gözede. Ýazan, Atajan Ýannaýew, Mary welaýatyndan. Öz düşünje we pikirini biziň bilen paýlaşany üçin Atajan Ýannaýew dostumyza Köp sagbolsun Aýdaryn. Hakykatdan hem dostumyzyň aýdyşy ýaly. Indi aktýorlar, durmuşda ýa-da ekranda, gözümiz hem aldýarlar. Hemmäniň hem öz düşünje we pikiri bardyr elbetde. Eger siz hem öz düşünje, pikiriňizi ýa-da bu temalara garaýşyňyzy meniň bilen paýlaşmany makul bilseňiz, Instagram sahypamdan habarlaşyp bilersiňiz. Siziň düşünje we görüşleriňiz meniň üçin möhüm. Goý, siziň zähmetiňiz hem meniň wideo meniň wideolarymda öz ýerini alsyn. Bu wideony görýän we meni goldaýan bütin dostlarymy, ýakynlarymy ýalandan, ýok ýok, ýalandan däl, çyn ýürekden hemmäňizi söýýärin.